Dewch ni gael chydig bach o hanes John Wayne ganddoch chi ta, achos da chi'n dipyn o ffan roi. Wel, pam ti'n clywed y lygaid, ti'n mwyn, a meddwl na ram gowboi, pwy sy'n dod i dy feddwl di, ti'n mwyn, John Wayne yw'r cynta, fi'n credu. Achos, fi weles i fe blynydde maith yn ôl, pan o'n i'n y pictures yn Brynyman, ti'n mwyn, talu wedd y swllt a, a, a trigen, beth oedd e, one and three, lawr y, y dair reng gynta, a oedd e mewn pethau fel stage coach, ti'n mwyn, oedd hwnna'n ffilm clasurol. Mm. Uh, oedd hwnnw wedi cael ei wneud yn y Monument Valley, a fi dipyn o ffan, pan wnaethon i i America dwy flynedd yn ôl, fe ethon i'r Monument Valley, ti'n mwyn, i weld le oedd y, wel, y ffilmiau yma wedi cael ei wneud, lot fawr wedi cael ei wneud fyny. Ond, uh, i roi enw iawn, neu, of course, bydde ti byth yn meddwl bod fe'n gowboi, bod fe'n ddyn, of course, Wrywaidd, os galla i weud e ffor 'na, Marian Morrison oedd e 'di cael ei enwi ynddo fe. Pwy ddath i feddwl beddyddio bachgen bach fel 'na, Marian Morrison? Ie, ti'n gallu weld e nawr yn y cot neu'r crud, wyt ti? Mae fam yn gweud Marian bach, ie, ie, allai byth yn meddwl y cowboi. Ie, ond trwy grit gas e'r Oscar, ynddo fe, ti'n modd, ond mewn un ffordd, fi'n credu bod nhw'n rhoi'r Oscar dde, gan bod fe wedi para mor hir, achos o'n i'n credu bod ffilmiau fel She wears a yellow ribbon, oedden nhw'n glasurol hefyd, timod, a Rio Bravo gyda Dean Martin, oedden nhw'n feddwyn yn, yn y ffilm ni, a timod, Round the bend, I'll be waiting, timod. Ie, yeah, ac oedd rhaid i aros yn does, oedd am I'll be waiting, oedd rhaid o fo aros am ddeng mlynedd rhigen cyn cael yr Oscar, achos yn 1969, ynde, gafodd o yr Oscar am, am i ran fel Rooster Coburn, ynde. Ie, yeah, na fe, Rooster Coburn yn penny. Oedd e dipyn o fwy, ti'n modd, yn, yn i fywyd preifat hefyd, achos pan fydde'n feddwl nawr am, am bethau Wel, political, allai di weid, oedd e mor bell i'r dde, oedd e bron yn cloffi, yn oedd e? Oedd e dipyn o redneg, yn oedd e? A hefyd, oedd, oedd dipyn o, o broblemau yn, uh, wel, i'r McCarthyism. Oedd e sôn bod wedi rhoi lot o enwau foes eraill i McCarthy, ti'n mynd? Dwi'n licio dyfyniad yma gyda fo, dwi wedi rhydd gyfieithu, felly meddwl fod dwi'n chwarae John Wayne ym mhob ffilm. Beth bynnag ydy'r cymeriad dwi'n ei bortreadu, John Wayne ma nhw'n gal a dw i wedi gwneud yn ok. O mae hynna wir dydi, mae hynna wir. Mae hwnna wir, mae mae yr un cymeriad yn bo- yn bob ffilm mae ynddo, nes mae o'n i'n cofio fe yn yr Alamo gyda Richard Widmark wrth gwrs, yy beth oedd e, Davy Crockett o'n nhw yndyfe? Mae'n ddiddorol mai ffilm oraf o meddai'r rhai oedd y siwtist, ac yn honno fydd arno chwarae cowboi oedd yn marw o ganser, Ie. a dyna sut buodd o'i hun farw, ynde? Wel, o'n nhw'n gweud bod y clefyd 'ma wedi dod arno fe, wrth gwrs, am yr holl ffilmiau oedd wedi wneud yn ardaloedd fel yy Nevada a timod Monument Valley, achos fan 'na oedd y y nuclear testing yna, yn America, wrth gwrs. Felly, mi oedd o hefyd yn debyg iawn i'r cymeriadau roeddon ni portreadu, y'ch chi, yn ddyn cryf, cadarn, o gorff ac o ysbryd hefyd.